na tũtikiambanĩria nawe tũkĩrora marĩa me magathĩti-inĩ na nĩkĩo ndagĩũka tũcoka twacokanĩrĩra twacoka na bishop na rĩu ithaa rĩrĩ twĩ haha twĩ na madamu wa hinya mũno etagwo Becky wa insurance na akĩrĩ gũkũ nĩagũtũgeithia agĩtwĩre marĩtwa ma mpesa kana marĩa kwenda gũtwĩra acoke atwĩre ũrĩa ekaga kuma hau rĩ tũmenye maũndũ merĩ matatũ megiĩ insurance Betty yes Mwega. ndĩ mwega mũno Mhm. mr mwangi Mhm. nĩ niĩ ndetwo beti wa insurance njĩtagwo beti wa moyo kuma mwena ũrĩa wa ruirũ bypass na ndutaga wĩra na insurance Koguo ũmũthĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩaria maingĩ megiĩ insurance na ũrĩa insurance ĩkoragwo ĩgĩtũteithia thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ tũratũra. Yeah. Thengiũ mũno Beti nĩ ũndũ wa gwĩtana na gwĩtĩkĩra gũka Eh, ngacokia ngatho nĩ ũndũ wa ndeto ĩyo rĩu rĩ rĩrĩa twambĩrĩirie rĩrĩ rĩu ĩ, twahota gũkorwo tũragwĩtaga insurance na ti mũndũ wothe ũĩ insurance nĩ kĩĩ Eh, kana aiguaga no ndoĩ ũrĩa ĩrutaga wĩra nä rä wa mbere twambä rä ire rä insurance nä kä okay tũngĩhota kuga insurance nĩ cover ĩkoragwo ĩkĩoywo nĩ andũ kana nĩ cover mũndũ akoragwo akĩoya nĩ ũndũ wa kũgitĩra indo ciake nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa materĩgĩrĩire mangĩmũkora maũndũ ta risk kana uncertainty Ma- kĩũndũ gĩtekwĩrĩgĩrĩirwo kĩngĩgũkora na nĩ tũkoragwo na three major parts of insurance kĩndũ kĩa mbere tũkoragwo nakĩo nĩ kĩndũ gĩtagwo life insurance

ploti ciaku, mĩgũnda yaku, biacara yaku, na nĩkĩo andũ aingĩ moĩ ũngĩigua insurance kĩndũ kĩa mbere kĩma- gĩklikaga maindainĩ ciao maindainĩ ciao nĩ nĩ ũhoro wa ngari no insurance to ngari tu nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ yeah. Wambĩrĩria uga hena health, Yes. uga general, ndauga hena life na life, aha. hena hena health na nĩyo medical na nĩ kũrĩ na general na general. yeah. Ũkũrata mbei na nĩkũ? reke twambĩrĩrie na live onokorwo nĩ tũgũthiĩ tũ- tũguzĩte ciothe nĩ tũgũthiĩ tũgĩtanjaga ĩmwe kwa ĩmwe na nĩ tũgũthiĩ tũkĩonaga nĩ atĩ cingĩtũteithia ciothe tondũ thaa ici ũtũũro ũrĩa tũratũũra mwakirĩ tũbatiĩ gũtu- gũtreat insurance ta basic, basic need yani harĩa mũndũ agĩthiĩ kiuga food clothes and gwa gũikara rĩ nĩ ũbatiĩ gũtreat

in case ndirĩ ho rĩ family ĩyo ĩngĩtigwo atĩa kũrĩ ũndũ na nĩkĩo tugire harĩa tũkĩambĩrĩria atĩrĩrĩ atĩ nĩ nĩ nyamũ ya- insurance ĩgitagĩra maũndũ matoĩkaine tuge nĩ ta thaa ici gũtirĩ mũndũ ũroĩ covid nĩ ĩgũka covid 19 nĩ ĩgũka tiguo no thaa ici rĩ ĩkuo na ĩinainĩtie thĩ ng'ima and nao tondũ ĩkuo rĩ nĩ atĩa tũngĩhota kwĩgitĩra nĩ atĩa insurance ĩngĩtũteithia just in case let's talk about real life Mm. tondå maå ndå nä matåkoraga Mm. ona å yå no gå tå kora å ratå korire Mm, eh. we talk about real life you are normal Mm. na bamĩrĩ yaku rĩ we nĩwe breadwinner kana we nĩwe ũhotaga gũkorwo ũkĩ- ũkĩrũgamĩrĩra bamĩrĩ yaku maũndũ mothe na ndũrĩ ho covid nĩ oka nĩ ya gũkua bamĩrĩ yaku amĩtiga atĩa

we we we wĩ na family yaku rĩngĩ we no ũkorwo na family kana we no ũkorwo wĩ single gũkũringana na family yaku ĩrĩa ĩigana na gũkũringana na kĩgĩna kĩrĩa ũrenda kũiga arĩ we kũringana na insurance different different insurances nĩ o nĩ marĩ o kĩrĩa target yao kana nĩ marĩ limit yao ĩrĩa mangĩgũkava no makwĩre woye tuge nĩ ta we wĩ ta family rĩ family yaku rĩ ĩigana atĩa Nĩ mbeca irĩkũ cingĩkũigana? Rĩngĩ nĩ 1 million no ĩkũigane na family yaku, rĩngĩ wĩ single, maybe 500,000 no cikũigane na ũkorwo ũtarĩ na stress. Coz ĩraringana na family. Kũrĩ we akorwo wĩ wa kana kamwe rĩ, kũrĩ ũngĩ wa ciana ithano. So we mũtingĩiganana na mũndũ ũcio wa ciana ithano, we no woye ya 1 million nĩ ĩkũigane, na kũrĩ ũngĩ oya 5 million na yage kũmũigana. So ĩkũringana na mũigana wa family yaku, na bado thibitarĩ iria ũrenda gũthiĩ. kuri mundu utangienda gutukana na andu ta kuri andu menda matangienda guthii general ward na ni kuri andu mendaga private kana pavilion yani marenda handu mehingirite kuringana na class yaku ri we ni we umenyaga ni insurance iriku kana ni limit iriku ungihota ku ku afford yeah no ngorwo ngĩiga insurance tuge nĩguo kwa nĩ medical kũringana na atĩ no ũhoti wakwa kĩmbeca yeah na niho hau ndauga atiriri no wige medical kuringana na uhoti waku wa kimbeca tondu kuri andu matendaga gutukana nginya thibitarĩ

ũngĩenda gwĩkaba rĩ niĩ ũke ũke warie na niĩ woye kaba ya medical kana woye kaba ya ya life ĩyo twagwĩta tondũ ciana ici iria tũrarera mũno mwangi thikũ ici rĩ nĩ ciana njũgĩ mũno mũno makĩria mũno Mm. na ũrĩ kĩũndũ ta kĩu gĩa covid Gũtirĩ mũtaratara atĩ- atĩ mũnene no kũihũria bomu ciaku, eh, family yaku igana, eh, family yaku uge igana atĩa, na mbeca iria ũrenda gũkaba limit yaku, na maũndũ ma indo ta age nĩ maroragwo mũno. Nĩ tondũ mũndũ mũndũ mũkũrũ rĩ, nĩ akoragwo na risk nyingĩ kũrĩ mũndũ young. That's hau nĩho insurance yũ- yũkagĩra thĩinĩ wa age tondũ andũ nĩ marigagwo atĩrĩrĩ, age yũkagĩra ha thĩinĩ wa thĩinĩ wa insurance nĩ mũndũ mũkũrũ rĩ rĩu tuge ta mũndũ wa 20 something years na mũndũ wa 70 years mũndũ ũyũ wa 70 years akoragwo hatari-inĩ cia kũgĩa cia kũ- kũnyitwo nĩ mĩrimũ mũno kũrĩ mũndũ wa 20 years and that's what how age ĩfactaga in tha iria tũroya kĩndũ ta medical insurance ona life bado no iaplayaga tondũ nona mũndũ ũyũ wa mĩaka mĩingĩ ena risk nyingĩ bado yeah. Ona kwa vile eh, ni- eh, minister Wahe ũthi nakũrĩa gĩtwĩra tũtigathiĩ kũrĩa icagi-inĩ tondũ ũndũ ũcio nĩ akũrũ. Nĩ akũrũ, Na chances cia exactly. kũmagwatia mũrimũ ũcio ci igũrũ. Na he kaũndũ no kĩrĩkũ gũda nĩ gũcokia tũkĩrĩkĩrĩria atĩ ya insurance gũkorwo ĩkĩhũthĩrwo mũno makĩria Raiba. Nĩ niĩ ndaigĩra mũndũ eh, Mwana waku. ĩĩ kana o mũndũ ũngĩ ndacoka ndamenya ũrĩa ngũmweheria nĩguo mbeca icio tũkorwo tũgĩkinya hau tondũ kĩu nĩ kĩndũ kĩngĩ kĩmakagia andũ mũno Aha. twagwetha insurance. Yeah. No he mũndũ ũkoretwo akĩnjũria kĩũria ndaigua nĩ tũroka kwarĩria ũhoro wa insurance ya mwena wa medical auga oria atĩ kana he kũndũ athire ena ciĩtagwo pre eh, eh, pre- Pre-existing. pre-existing, eh, Yeah. eh, condi- eh, medical eh, condition eh, Yeah. na agĩkorwo kĩndũ ndagĩkagwo Mm. nĩgũcenjetie kana bado kana ti andũ othe ngũthiaga atĩrĩrĩ mwangi Mhm. Ũngĩkorwo wĩna pre-existing disease, tuge nĩ mũrimũ ũkoretwo ũĩ wĩ naguo, mũrimũ ũcio ti atĩ tu ũkaba ũkabagwo, mũrimũ ũcio nĩ ũkabagwo. No kĩrĩa gĩtagwo gĩkaga rĩ, nĩ gũkoragwo na waiting period. Nĩ tondũ ũngĩkorwo ũngĩmenyaga hingo ciothe andũ mangĩmenyaga atĩ ndĩna mũrimũ fulani rĩ, mangĩteng'eragĩra kuoya tondũ nĩ maramenya ndĩna mũrimũ fulani. no gĩtũmi kĩao ti wish yao ti atĩ maroya insurance ĩmagitĩre maroya nĩ tondũ nĩ mamenya mena ũndũ fulani ũramathĩnia that's why nĩ gũkoragwo na waiting period for maybe like one year or two years no ti kuga atĩ mũrimũ ũcio ndũkabagwo nĩ ũkabagwo Mm. no nĩ after some period of time nĩguo eh, ndagĩtarĩ waku akĩheane ũrĩa mwatwaranĩte nake kĩ mona

ndũĩ kana nĩ warĩ na mũrimũ ũcio na nĩ ũ- yani history yaku ya thibitarĩ ndũĩ kabisa nĩ ũkavagwo immediately Mm. yeah tatwire tiriri ndoka eh, gwaku Mhm. eh, eh, kana ndathi kwa insurance Mhm. ndĩrage- ndĩretha cover tuge nĩ ya medical Mm. nĩ kĩna kĩgĩbatarĩkanaga indo iria cibatarĩkanaga kĩndũ kĩa mbere nĩ angĩkorwo ũroya kaba yaku wĩ- we wi- wĩ wika nĩ kũbatarĩkanaga kĩbandĩ gĩaku kana passport Mhm. Kĩndũ kĩngĩ kĩbatarĩkanaga nĩ KRA pin. Na kĩndũ kĩngĩ kĩbatarĩkanaga nĩ mbica ciaku passport photos, nĩ tondũ mbica yaku ya kandi rĩ, kũrĩ kambuni citũmagĩra photo card na nĩ kũrĩ kambuni ingĩ citũmagĩra eh, biometric kidole matũmagĩra kĩara rĩu nĩ gũkũringana nĩ kambuni ĩrĩkũ ũrĩ so indo iria mũno mũno mũno cibatikarĩkanaga nĩ premium

na nĩ- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ ũbataraga rĩngĩ thiĩ njĩkwo medical check up ngorwo okay ũngĩkorwo wĩ wa mĩaka 50 gũthiĩ na igũrũ kambuni nyingĩ nĩ ciaragia mũno ũthiĩ nĩ ci- tondũ nona age yaku no ĩthiangĩte nĩ mendaga ũthiĩ nĩguo wonanie wĩna body fitness as in ndũrĩ na history ya kũrwara kana kĩ kana maũndũ ta macio Mm. nĩ maugaga mũndũ athiĩ medicals Mm. but ũngĩkorwo ndũkinyĩtie mĩaka 50 hatikoragwo na thĩna na ndũrĩ na kaũndũ wandĩkĩte thĩinĩ kũrĩ fomu ihũragia oka agreement ĩngĩthiĩ thĩinĩ wa kambuni ciothe rĩ nĩ kũrĩ sa- eh, no nginya ũ- ũ- ũkorwo na signature design, as in lazima usaini rĩu wona wasaini rĩ ma- fomu icio rĩ ũngĩandĩka uge ndũkoragwo na mũrimũ ũgũthĩnagia rĩ ndirona ta hangĩkorwo na need ya na mĩaka yaku ĩkĩrĩo mĩega rĩ ndirona hena bata wa medical No ũngĩkorwo nĩ ũthiangĩte mĩaka rĩ, nĩho monaga he ena important ya kĩ? Ya medical. Tondũ no ũkorwo wĩna mĩaka mĩingĩ na bado rĩ, ũkorwo wĩna mũrimũ na ndũĩ. That's why medical ĩingĩragĩra. Na nginya kĩ- indo ta life. Nĩ- Mũndũ ũkinyĩtie mĩaka 50 nĩ athiaga medical. Yeah. Reason being, risk ciake bado cirĩ o igũrũ. Yeah. He mũndũ akoretwo akĩnjũria atĩrĩrĩ, na ndaugire ndikakĩmũgwete rĩtwa ũcio nĩ kĩũria kĩroria nĩ Sis- eh, Sis Stein. Mhm. araũnjĩrire we nĩ arĩ ciana na nja Mhm. Mhm. Mhm. koguo nĩwenda kũmaigĩra kaba Mhm. itakũmenyeka kũrĩa mũciĩ Yeah. hau athiaga atĩa hau hathiaga atĩrĩrĩ ciana ciaku nĩ ciaku mwangi Na- nginyĩrĩtanagĩra na gũking'ang'a rĩngĩ ciana ciaku nĩ ciaku ciĩ nja kana ciĩ nyũmba Harĩ ũguo, ũkĩenda kũigĩra ciana ciaku kava-rĩ, ndũkanathuranie ciana. Tondũ ndũĩ mwana ũcio-rĩ, nĩkĩ we nĩwe mũciari ũrĩa oĩ. Onokorwo ndũrenda gũkĩmenyeka gũkũ mũciĩ-rĩ, mũigĩre kava ya mathomo. Nĩ tondũ mathomo gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ mwana ũyũ angĩkũgaya tiga matho tiga mathomo. Na rĩu mwana ũyũ hingo ĩrĩa ũramũigĩra kava-rĩ, nĩ gũkoragwo na andũ metagwo, ciana nĩcio cikoragwo ciĩ beneficiary. no nĩ mwanake korwo ndakinyĩtie 18 years rĩ nĩ kũingĩraga mũndũ wĩtagwo guardian guardian nĩ mũndũ ũrĩa ũtĩkagĩra mwana ũcio kĩa rĩngĩ no akorwo he e nyina tuge nĩ mũthuri ũrenda kũigĩra ciana definitely nĩ tondũ ũcio nĩwe wori ũguo nĩ tondũ rĩngĩ ena ciana nja no akorwo ena ciana nja but nĩ a- a- nĩ matikĩrĩ rĩngĩ in good terms na mũtumia ũcio ũngĩ ũrĩa magĩire na- nake ciana ũcio wanja Ũrĩa ũrathiĩ- ũrĩa ũrathiũrire gĩkĩ kĩo ũraugire matiũĩ na ndĩrenda eh, ma- mutumia wake ndoi Ĩĩ. no ũyũ ũngĩ magĩte nake ciana niũĩ Mm. koguo ũyũ magĩte na ciana nake no atuĩke guardian wa ciana ngoja gũtirĩ ũĩ arendaga ũkorwo ĩ hitho nĩ ũndũ wa mathĩna makoretwo kuo eh, atĩ gwatuka ndaroraga mwana ũcio atĩ just in case no atwarwo ta igoti-inĩ nĩ akauga ĩhĩo na ekaba akoragwo ngĩka atĩa Eh, ngĩrĩha rĩu rĩ ciana ciaku no cigĩre insurance na cikorwo cio nĩcio eh, eh, beneficiaries but harĩa ha guardian rĩ nĩ ũkoragwo na choice ya gũthura rĩu taniĩ tu- tuge to nginya njĩkĩre mũthuri wakwa kana nawe to nginya wĩkĩre mũtumia wakwa but it's not very advisable no no wĩkĩre mũndũ ũngĩ wĩna insurable interest insurable interest nĩ mũndũ maybe tũtwairwo

eh, premium ya mbere rĩngĩ ũrenda ũra- ũrenda kũigĩra ciana ciaku like 1 million 2 million 5 million na rĩngĩ premium every month ĩroka rĩngĩ ta 20k ama 40k mbeca icio ci ũrahota gũkorwo ũkĩ- ũkĩruta o mweri o mweri rĩ kĩndũ kĩngĩũka gĩkũhapenĩre rĩ na ũkorwo you are no longer ndũrĩ muoyo rĩ ciana ciaku citiheagwo that 20k onokorwo ũrarutĩte one premium ciheagwo target yaku Mm. ĩrĩa wendaga gũcigĩra tondũ wish yaku na will yaku yarĩ ciana ciaku ithome and that's why advisaga andũ atĩrĩ no ũkorwo na plot yaku Mm. nĩ nĩ njega what about maũndũ ta maya mangĩtũkora maya makorwo na marokire maratũkora ũterĩgĩrĩire wengie plot ĩyo yaku Mm. ciana igathoma nakĩ nĩ ahota gũgũcokia in the same position that you are no

insurance nä ikaga research tondå no- no- we ona no å thiä nonire kesi iria yarä kuo kahinda kararä kathiangu ka må ndå woire insurance akioera brother yake agä coka akä må raga Mm. and that's why tugaga atiriri kindu kuri kindu kiheanagwo thiku ici ni online maundu maingi ni matuikire digital Digital. kuri kindu gitagwo policy document Mm. iyo policy document niyo ikoragwo ita security Mm. ndina policy

no korwo wĩ beneficiary Mm. na rĩngĩ wĩ na kĩplani gĩa kũmũnina Mm. that's why nĩkĩo insurance ĩtwĩragia mũno ĩmenye ũroya wĩ na interest ĩrĩkũ Mhm. yeah. na tondå ndingämũhenia inyuä andå icio nä mũhenia no korwo ndĩramenya ndĩrenda kũringithia mũndũ ũyå thĩ Mm. tondå andå no mũndũ Mm. binadamu no binadamu Mm. no korwo ndoya na mũndũ ũrĩa thå rä te gwitå må ciä Mm. njoke thutha wa kahinda kaigana ona rä ngä bange å rä a kwehera Mm. he andå akoroku Mm. no nginya thĩinĩ wa insurance company nyingĩ rĩ no nginya makũhũrĩre thimũ we wo- woe wo- woya insurance wethe tiwe policy owner Yeah. we niwe mwene insurance no nginya makũhũrĩre thimũ makwĩre wĩna insurance maku- maconfirm details na maconfirm kana detail icio nĩ ciama

rĩu tuge nĩ tohoro wa ngari mwakire andå aingä nä makumĩtie mũno ũhoro wa ngari ciao ta thaa ici ũngĩthiĩ ũgũre ngari ya mirioni ithano rĩ ndũkũmaka nĩ insurance ĩrĩ ũkũheo tondũ nĩ ũrenda ngari ĩyo yaku ona ĩngĩgatuĩka light off rĩ nĩ ũkahota gũcokerio tondũ tugire insurance nĩ kũrehe kĩndũ back nĩ gũkũrehe back into a position ĩrĩa ũrarĩ before ona ngari ĩyo ĩngĩgĩa accident No rĩu-rĩ, tũriganagĩrwo atĩrĩrĩ, nĩ twera nĩ twera insurance, ngari insurance, no we-rĩ, ngari ĩyo ĩkĩgĩa acc- accident na ĩtuĩke right off rĩ, we ũkoragwo ha? nĩ twĩriganagĩrwo mũno ithuĩ ndũkoragwo ngari-inĩ ĩyo Ĩĩ. ũkoragwo ngari-inĩ ĩyo ũkariganĩrwo kũrĩ kĩndũ gĩtagwo nĩ ũndũ meciragia ngari ta kenya kuoera insurance it's a law nĩ law na countries nyingĩ cirĩ laws different Ĩĩ.

family yaku yatigwo ũgũthiĩ nyingĩ waiye wendie ngari ĩyo nĩguo ĩgũthondeki Nĩgũthondeki. hau nĩho tũriganagĩrwo ya reke njũrie mbeithia atĩrĩrĩ eh, ingĩgwo na ngari kana mũndũ agwe na ngari Mm. ngari ĩthire nake athire rĩ Mm. no ũrĩhagwo nĩ ngari mũndũ arĩhagwo ũgũkĩrĩhwo atĩa na ndũ- ndũnoya ndwoete kĩrĩa yaku ya gũkava life Mm. akorwo nĩ ũkavĩte life kana nĩ ũkavĩte kĩndũ gĩtagwo personal accident rĩngĩ nĩ waringa nguo nĩ wathiĩ thibitarĩ

Tatanĩrie nĩguo arĩa matigwo mateithĩke. Nĩguo arĩa matigwo mateithĩke rĩ, we ndũkũrĩhwo onokorwo nĩ comprehensive. Mm. Kĩndũ kĩrĩa kĩrĩhagwo rĩ, mm. nĩ ngari. Mm. Tondũ insurance ti yaku. Insurance nĩ ya ngari. Na nĩho hau ndĩrauga atĩrĩrĩ, twakumirie indo citũ kũrĩ kĩ? Kũrĩ mĩoyo itũ na kũrĩ eh, kũrĩ life citũ. Kũrĩ life citũ. Tuoyagĩra

kũrĩhĩrwo bill cia thibitarĩ tondũ wĩna personal accident koguo wona woya kava ya ngari rĩ make sure nĩ woya personal accident na akorwo wĩna medical rĩ ũhakikice akorwo medical yaku nĩ thirwo renew ũtige kũhũthĩrĩria tondũ mũtũrĩre waku nĩ wa bata kũrĩ nginya ngari ĩyo tondũ ĩyo ngari rĩ nĩyo nyingĩ ĩkendio nĩguo rĩhĩrwo kĩ thibitarĩ Okay. Yeah. Thank you mũno Betty. Rero mathaa maitũ nĩ mathira. ngwenda eh, ũrore kamera onokorerwo tuongererwo ndagĩka igĩrĩ tuongererwo ndagĩka igĩrĩ koguo tũtwĩre eh, na ihenya eh, maũndũ marĩa mũndũ abatiĩ gũkaba na ndagĩka icio igĩrĩ Mhm. eh, tũkwĩre kĩrĩa nĩ gũtũhe namba yaku okay eh, maũndũ marĩa mũndũ abatiĩ gũkaba rĩ gũtirĩ kĩndũ ta ũrĩa nyambĩrĩirie kuga rĩ gũtirĩ kĩndũ ũtabatiĩ gũkaba Tondũ wa mbere rĩ, nĩ twarĩtie ũhoro wa life insurance, nĩ batiĩ kũigĩra ciana ciaku education. Hau hatikoragwo ĩĩ kana nĩ nĩ thirĩ tũrĩhaga tũkĩigĩra ciana citũ tondũ ona ithuĩ nĩ twathomithirio na ithuĩ no nginya tũmathomithie na ndirenda mwangi ũgoka gũtwĩta harambĩ Mm. maũndũ macio nĩ mathirire Mm, magwĩtana harambĩ. magwĩtana harambĩ cia gũtwara ciana cukuru na ũndũ ũngĩ nyendaga kwĩra andũ ati- nĩ atĩrĩrĩ thĩinĩ wa education policy rĩ ĩkoragwo ĩkoragwo ĩkĩ- ĩkĩwakata motivation ya mwana

Medical andũ nĩ mabatiĩ biũ marore ũhoro wa medical tondũ m- ũtarĩ na medical rĩ ũkoraga nĩ wendia indo ciaku na ũgatu- ũgacoka ũkahota gũtuĩka bankrupt nĩ tondũ ndũnebanga Ũgathĩna biũ. ũgathĩna biũ na nĩkĩo insurance tugaga it's all about planning nĩ gwĩbanga

57 15 47 ya kana no anyandikire email email yakwa ikoragwo ikoragwo ĩ gmail yakwa ikoragwo ĩ beti wa moyo eh, be- beti wa moyo 90 at gmail.com Aha. eh, thĩinĩ mũno betina gagũcokeria ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũka Mhm. ngĩhoka athikĩrĩria kana arĩa rĩngĩ makwa magĩthoma kaũndũ kamwe kana twĩrĩ Mhm. na nĩ magũgũtha thutha-inĩ ũyũ nĩguo mũtige nĩ mwateithania na nĩ Thank you. okay asante sana na nĩ nĩngwenda gũcokeria gĩkũyũ tv ngatho nĩ kũhe kamweke gaka ona ngorwo ngĩaranĩria na andũ na ngorwo ngĩmamenyithia more about insurance na makorwo makĩmenya insurance to ngari tu Thank you mũno. Eh. Na ngĩcoka rĩngĩ tiro ritha rĩa mũico Mm. tũkorwo tũgĩtanga. asante Rĩu rĩ hau nĩho mathaa maitũ mathirĩra, ngwĩrire mũthĩ tũgũthiga marathon, twambĩrĩirie na kũrora magathĩti na kamũa mũnyua tũka kwĩ Bishop John Kamũa Cecilia na rĩu twarĩkĩrĩria na Betty wa Moyo Tũkorwo tũkũragia ndeto ciĩgiĩ insurance nĩguo tũtigĩrĩre atĩ maũndũ mahanĩka mũtũrĩre-inĩ waku matinakorwo magĩgũthĩnia kana magĩkwagagia. Hena kĩndũ kĩrĩa twĩtaga shock absorber na ĩyo nĩyo insurance. Na nĩ ngĩũka rĩngĩ ti rĩo rita rĩa mũico gũkorwo twĩ na Betty, nĩ egũkorwo agĩũka haha maita maingĩ tũkorwo tũgĩthoma maũndũ maya nĩguo gũtigĩrĩra mũtũrĩre waku ndũnakorwo nĩ wakorwo wĩ kĩrĩa twĩtaga na kĩmonimoni worry free. Niĩ njĩtagwo Mwangi wa Mũnũkũ, tũkorwo nĩ mũndũ ũyũ kĩũrũcinĩ, nĩ ndendaga gũkũnengereria kwĩ Makũmbĩ Pilot mũkorwo mũgĩkengakenga. No itanathiĩ ngwĩre insurance ya COVID-19. Nĩ ũtigĩrĩre nĩ weyoga moko na maĩ mena thabuni na maĩ maratherera, ũkorwo ũgĩkĩra mask okorwo nĩ ũrauma nja, na wauma nja ũkorwo nĩ wa make sure nĩ wa keep distance, social distance ya one point five metres. Na ngũririkanie atĩ to nginya ũkorwo ũkiuma nja okorwo ndwĩna bata ũcio mũnene. Niĩ reke nyinũke ngarore gwakwa ũrĩa gwathiire. Ũkorwo na mũthenya mwega, reke ngũnengererie kwĩ Makũmbĩ Pilot. Thengiũ mũno.